Iwe yatoti aripo anogona kunge achitoshanda. Eh. Asi ah, angatibaye patiri paonzi. Tinoona kuti zviri zvondei. Koma utakura zvinhu.

Mangwana ndipo mopenda pana kana macheya manje. Tete simwa. Aiba muzogarira mudzi wembanda anogara pacheya muzogo muzogara pacheya. Eh kuti tivayenzi iri. Ayo ayo ina ndikagara pasi ke. Atajaira zvedu yese yese kana yemusango tumurwa futi. Oparise padena. Eh padena bo. Ah.
Peti.
Ah padena bo padena. Kia kia basa padena. Sari zvamuri kuita izvi manje handinga singachanyanyi kuda kuti musvike pomba pangu pano.
ine tumwe tuma this and that wanotoda kumboita ita saka haka tumurame muchidaika i think ushamwari hwedu ngaupere ndo chokwadi chandiri kutaura
ah, ndoza ndatoti chii ushamwari hwedu ngaudi pavea ushamwari hwedu ngaumbomira ungowanza yoti nyaya iyi Wanzwa here usati wataura zvauti wangonzwa kuti nyaya nyaya nyaya nyange ndikaisa nyaya nyaya nabasa naye handidi uinzwa ini ndinoda kuti nditore basa randinoda kuti randinoda kuita izvezvi ah, bapete chiuya apa unzwe nyaya yacho yatinotaura tinzwa munotaura ndakamira ah, bapete ah, gururu zvatiri kuona isusu gururu Ah, uda kubatsirwa.
Ndoda batsirwa ne? Ah, uda kubatsirwa.
Tine nyaya yakanzwa amai Petu vachitaura bhurura. Ah, ina kutiitira zvakanaka. Pane nyaya yatanzwa inzi iwe bhururu waka- wakadyiswa musi webhinyu bhururu.
Ndopanda kuziva paya kuti ushamwari neimika. Ushamwari neimika aumbopera. Chimbomira umbunzi. Chibvai pano. Vapedi muchiri kurangarira here paipa tiri patakamboya paipa here dhadhira takamboya panapa pare here makati hayi nini amai pedi ndorova muchiti ichi but pavakasvika pidi yamakabuda nayo here paye makusukusa mapredzi makusuka mapredzi bo here hamuzivi rudo
hamuzivi rudo ini wangu mukadzi ndinoita basa rese hembe ndinowacha ah, babedi aiwa hazviti hazviko

ndopava muchimhanya pana chibvai pano chibvai pano chibvai kwaba pangu mauzondigumbura mani musadzoka futi musadzoka futi handiti kana kuonai pamba pangu musadzoka futi mauzondipa hasha

Ah, izvi kundibata rega ndiende ndoona timbo rangu tione kuti tingadii tingavabatsira sei
Ah, unenge wakataura time ukangoti wogara mwiri redia oh asi vanosowanzopa kumatunga vaya Yeah, obvious kuti kumatutu iko. Kumatutu ne? Eh. eh.
Tusvikewo masawira. Ah, sawi sawi.
Ewo, madi madi.
Eh, chimwana chemurai. Eh, madi baba.
Ah, oh. Ah, ndofara kuona muri wapenyu. Eh, yeah, yeah, yeah. Asi vatano. Anditi kana.

tisingapedze nguva tandisumudza kumba uko kuti ndiuye ndione masahwira yangu apo nyaya bapeti wakanakirisa oh, bapeti bapeti mama tiri kudii manje nawo ende yaya kuda bapeti kuti bapeti angati wabatsirei handi tinowabatsira ah, mira sawo nezvavakatiita nezviro zviya nemamhanyisirwo atakaitwa aya ah, handione zvichiite asi nini pandasumuka kuti nepfungwa yanga ndinayo hmm. ndikuti a ah, zvishuwa zvavo vapeta vakati maisa nezuro asi simba ramwari rinoshanda hmm. totatananga kuna madzimai magadarina yeah. Takazoona madzimai makatarina madzimai makatarina ndovachatiudza zvokuita tinotora mabapeki vanoenda kumuna mwana oo kureva kuti tinenge takuenda kwamadzimai iyo baba peti vanenge varipo here patinoenda kwamadzimai baba peti tinenge vasipo totakaenda kwamadzimai isusu tega tiri vatatu so tosvika kwamadzimai magadarina then madzimai magadarina aka vachatudza zvokuita kuti enda utora bapedzi ya uya waya nenyaya yakanaka chokwadi ndatomboona madzimai aya Variko, ne eh? vanhu vanga vachiratidza kuti vapano vanhu vari kushandira shandira Eh, variko Eh, nyaya yavo inasahwira yedu yakanaka idama rakanaka anoda kubatsirwa munhu. panozonetsa ndepekuti tinowatanga sei nomamhanyisiro atakaitwa nezuro vaye vaye Vanga vane hasha ivo vaya.
Ndosaka ndati simba raMwari ka rinoshanda zvinhu zvakafanana nemuprofiti ka muprofiti chakafanana nebhiriji bhiriji chinoyambudza saka muprofiti anotiyambudza panhau yati kutaura takasvika tichichema vanotiyambudza
aiwa tovakira munamato tichienda kunotora bapeti hapana chakaipa madzisi handiti ngatiite sekudaro mumwe wedu uye eh haya kana madaro tinotenda boss maonera angu ndini ka eh munhu yafa na akadyisa eh eh ah. mangwana pamwe ndiwe eh. mangwana pamwe ndini saka iwa handi tifambire nyaya dzacho anogona kuzotibatsirawo tikamuregerera saka saka pamwe ngatinonoka tisumuke tidi tiende tinovabatsira ah, orit rege mm.
ndisiye bhachi kunze kwacho kwakupisa eh. ka eh, ndizvozvo handei zvedu eh.
mazuva ano kune mbavha siyaia padeni zveshuwa
akomana ah, aiwa vanoda kubatsirwa zveshuwa mumwe wedu uya hatingambomuregerera achishungurudzwa nezvi

Babedi. Eh, mama.
Babedi.
Mama. Nei Babedi. Muka wacho amuziye amuziye here kuti mvura inenge ichida kuraswa nei Babedi. Oh, ndanga ndichiti ndichazorasa. Aiwa, imi mamangangowacha mosiya mvura yakasviba mudhishi. Mukapedza kuwacha Babedi munorasa mvura kunorongedza dhishi zvakanaka.
ndandichiti ndichazorasa ndaida mbotanga ndatsvaira tsvaira aiwa kwete kuti ndanga ndichiti baba pete mabhaketi aya da kunochereredzwa mvura kutepi ndoda kuzosvikira panapa zvinhu zvangu zviri chii zviri right ini ndakubuda ndakuenda bapete
eh, idai kachakacha madhishi anga azare mvura nhasa chinzwai munzwa varanda rume nhau iri pano ndaona mune pane nhau yamafambira zvisiri zvemusha yenyu kana zvimwe zvese asi muchida kubatsira uri muranda rume mumwe wenyu ameno kana mune kupokana nekutaura kwandaita ah, Ndaona mune nhau yemuranda muranda wenyu mumwe wamuda kuti mufambire nhau dzake asi ndaona muranda muno ari pakati pekupikisa kuti mukwanise kusvika naye mukati menzvimbo ino saka ndichakupai nhombo dzekuti mukwanise kunouya naye ndinoda kuda kubatsira iye aripo kwete imi magona munotendwa nekuuya kwamaita asi ndoda kushandira iye muranda uyu aripo panzvimbo ino saka ndichakupai nhombo Yekuti monomusheedza.
Notenda madzimai.
Makasvika mukati memusuwo wake munonodonhedza imwe chete makunopinda mukati menzvimbo yaanogara pamusuwo musati masvika mukati menzvimbo yaanogara pa muri munzira makataisana nedhoo repamba vake munodonhedza rimwe chete rimwe chete munoridonhedza panguva yamunenge muchitaura naye rimwe racho moisa muhomwe nenyu ndaona muchikunda